Aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa, döwletiň borçnamalary. Dünýädäki her bir gyzda, oglanda bar mümkinçilikler bolsa nähili bolardy? Bu garaýyş aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýanyň esasyny düzýär. Geçen gezekki wideolarymyzda biz Konwensiýanyň esasy iki ýörelgesi, düýpli deňlik we hukuklary kemsitmezlik barada gürrüň beripdik. Bu ýörelgeler aýal-gyzlaryň aýratyn zerurlyklarynyň barlygyny ykrar edýär hem-de olara deň hukuklary we mümkinçilikleri üpjün etmegiň möhümdigini görkezýär. Bu ýörelgeler döwletler üçin nämäni aňladýar? Bir ýurt Konwensiýa goşulanda, Ol diňe bir resminama gol çekmek bilen çäklenmän, gender deňligini üpjün etmek boýunça hukuk borçnamalaryny öz üstüne alýar. Şeýlelik bilen, döwlet Konwensiýanyň ýörelgelerine eýermäge we gender deňligini ilerletmäge jogapkärdir. Bu bolsa adalatly we deňhukukly jemgyýeti döretmek üçin döwlet häkimiýetiniň ähli şahamçalarynyň bilelikde işlemelidigini görkezýär. Kanun çykaryjy häkimiýet Konwensiýanyň ýörelgelerine laýyk gelýän kanunlary döretmeli, hukuk kemsidiji düzgünleri aradan aýyrmaly, şeýle-de aýal-gyzlaryň hukuklaryny goraýan we olaryň ösüşini üpjün edýän täze kanunlary kabul etmeli. Ýerine ýetiriji häkimiýet bu kanunlary durmuşa geçirmäge we olary amala aşyrýan düzgünleri işe girizmäge jogapkärdir. Ýagny, aýal-gyzlaryň mümkinçilikleri giňeldilmeli, saglygy goraýyş hyzmatlary elýeterli bolmaly we aýal-gyzlar zorlukdan goralmaly. Kazyýet, kanunlaryň Konwensiýanyň ýörelgelerine laýyklykda ýerine ýetirilişine, şeýle-de hukugy kemsidilen aýal-gyzlaryň çeken ýitgisiniň öweziniň doldurylmagyna gözegçilik etmeli. Bu meseläni bir mysal arkaly düşündireli. Bir ýurt konwensiýa goşulýar we gender deňligini ilerletmäge borçlanýar. Emma hökümet birnäçe kynçylyklara duçar bolýar. Jemgyýetde öňden bar bolan kadalar we stereotipler aýal-gyzlaryň mümkinçiliklerini çäklendirýär. Kanunçylykdaky ýetmezçilikler aýal-gyzlaryň iş üpjünçiliginde we miras almakda hukuklaryny kemsidýär. Serişdeleriň çäkli bolmagy bolsa aýal-gyzlaryň hukuklaryny giňeldýän maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegini kynlaşdyrýar. Bu päsgelçilikleri aradan aýyrmak üçin ýurt öz döwlet borçnamalaryny kabul edýär we olary ýerine ýetirmek boýunça anyk ädimleri ädýär. Birinji, hukuk kemsidiji kanunlary üýtgedip, aýal-gyzlaryň durmuşdaky ähli ugurlarda deň hukuklara eýe bolmagyny üpjün edýär. Ikinji, enelik we atalyk rugsady ýaly iş bilen şahsy durmuşyň arasynda deňagramlylygy saklamaga kömek edýän düzgünleri işe girizýär we aýal-gyzlara doly iş güýjünde işlemäge mümkinçilik döredýär. Üçünji, Ene-atalyk borçlarynyň deň paýlaşylmagyny öňe sürýärler we maşgalada adaty gender rollaryna garşy göreşýärler. Dördünji. Şeýle-de, aýal-gyzlaryň mümkinçiliklerini giňeldýän maksatnamalary döretmek bilen, olara telekeçilik we liderlik ýaly ugurlarda tälim berýär hem-de zerur serişdeler bilen üpjün edýär. Bu tagallalar oňyn üýtgeşmeleriň döremegine getirýär. Az-köp aýal-gyzlar işçi güýjüni we syýasy durmuşa goşant goşýar, şeýle-de ähli derejelerde karar berlende olaryň seslerine hem ähmiýet berilýär. Bilim gyzlar üçin deň derejede elýeter bolup, olara mümkinçiliklerini doly durmuşa geçirmäge mümkinçilik döreýär. Aýal-gyzlara garşy zorlugyň azalmagy bilen kanunlar we jemgyýetçilik garaýyşlary üýtgeýär. Aýallar ykdysady taýdan güýçlenip, maşgala we jemgyýete goşant goşýarlar. Bu üýtgeşmeleri bir günde amala aşyryp bolmaýar. Munuň üçin dowamly işlemek we jemgyýetiň ähli gatlaklarynda hyzmatdaşlyk etmek zerur. Ýurtlar döwlet borçnamalaryna ygrarly bolan ýagdaýynda üstünlige ýetmek mümkin. Aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda Konwensiýa, diňe bir kagyza ýazylan sözler däl, bu gender deňligine ýetmekde güýçli guraldyr. Ýöne ony durmuşa geçirmek üçin işlemek gerek. Döwlet borçnamalary bu güýji açmagyň, ýörelgeleri hakyky ösüşe öwürmegiň açarydyr.